Well ech muss meng Onenkel hien huelen.
Sou, an hei wier mer rem bei enger weiderer Folg vun Let's Play DayZ. Mir sinn um Wee elo, mir sinn elo grad aus Virtual Ask erausgaangen an maan ons op de Wee fir op Berezino ze goen an do e bëssen d'Leit opzemëschen, wann der do sinn. Jeff, bass du och mat dobäi? Ech si bescheet, ech si bereet, jo. Ah, du bass bescheet, ok.
Bescheet a bereet, jo.
Mir soen ongeféier dës Richtung sinn. Nee Lucie, et deet mer leed, elo de Moment net. Zerriff mer nach emol un.
Schreck. Dat ass awer hartnäckeg. Bon, dat ass dach guer näischt, gell? Hatt ass dach guer net, hatt ass guer näischt géint de Bob. Ech sinn dach net de Kolleg. Se hat mer d'lescht Kéier, wat waren et, 10 SMS'e geschriwwen a 5 Mol ugeruff. Dat ass schlëmmer wéi meng Frëndin.
Jo, dat ass da wierklech scho schlëmmer wéi eng Frëndin. Ah, fuck, ech muss ëmmer, ech muss ëmmer drun denken, fir Fotoen ze man. Chef, komm, poséier mol fir eng gutt Foto. Du bass hannert dem Bam verschwonn. Pack déi do mol an, esou. Waart, stell dech mol an déi, ech stell dech hei niewent de Bam. An da kucks de op mech. Ja, genau esou ass dat schéin. Lo hunn ech zwar de Stack vu mengem, vu menger Feierwehr-Axt am Réck Dat ass hänken. zwar immens schéin. Esou, waart, mir man nach esou eng. Waart, bleif stoen, bleif do stoen. Ech drécken dech emmer ewech, stëmmt. Zi mol op mech. Zie genau op mech, op de Kapp. Freck, ass mäi Kapp do? Jo.
Bist de geck?
Nee, dat ass däi Vull, pardon. Do ass däi Kapp.
Ok, wat maache mer et esou, mat Zil erof.

Hal just fir eng Glas gell, well wann hien eng Meusel fënnt ass et gutt. Jo mee wann en eng fënnt, esou huet en alt schonn eng, well en ass jo och gestuerwe lescht Kéier an huet jo am Fong. Hien hänkt ze krass dran af.
Jo am Fong jo. Ah klenge Waldspaziergang um Sonndemëtten. Ah mee ech halen se mol, weess de, kann jo ni wëssen hei wat elo heihanne leeft gell. Ah dat ass och e Boer jo.
Vu datt ech alles alles hunn fir drop. Ah mee pass op, d'Fernglas ass damaged also verzitt.
Jo. Jo, jo, dat. Ech riichte mir se einfach herno, well ech weess ongeféier, a wéi eng Richtung se verzitt. Ech leeë mech dann uewen op de Bierg, dann halen ech den, den Daach mol am A. Mä wann der um Daach si brauch mer net ze schéissen, well et huet souwisou kee Wäert.
Wéi gesot, ech kennen e bëssen d'Verkrëmmung vun, e bëssen d'Verschiebung vum Zildéngens. Dat ass am Fong lénks. Geet esou en Zentimeter no lénks villäicht, awer och net méi. Dat Rëffegt ass natierlech nom Saufen den nächsten Dag dee rëffege Goût, wou ech ganz Dag iwwer am Mond hues, souguer nom Zännwäschen ass einfach nëmmen rëffeg. Ech muss ganz ehrlech soen, ech hat och, wat ech iech lo och soen, ech hat vir och de Watch Dogs ze Let's Playen, mee ech hunn et gespillt an ech muss ganz ehrlech soen, meng Erwaardunge ware méi héich wéi dat wat d'Spill mer bruet huet. Jo ech hunn och e bësse méi erwaart. Also ok dat mam Hacken ass jo alles schéin a gutt, dat ass richteg gutt gemaach, mee wann ech awer elo kucks wéi zum Beispill d'Fuerverhale vun Autoen oder esou vun A no B ze kommen, dat gefält mir guer net gell.
Also och wann e bësse scheiss ass dat ganzt mat GTA ze vergläichen also. Fannen ech awer de GTA 100 mol besser wéi de Watch Dogs, muss ech ganz ehrlech soen. Ech war also net méi laang am Geschäft.
Also Grafik kann een näischt soen, déi ass wierklech top, also déi ass wierklech richteg gäil vum Watch Dogs, mee wéi gesot et kënnt jo net, Dir wësst jo genau esou gutt wéi ech, et kënnt net op d'Grafik un, soss géing ech net hei sëtzen an DayZ spillen.
Jo. Nee, mee an engem Spill hautzedaags geet hinne wierklech nëmmen dorëms a fir dass dat Spill am beschten ausgesäit an déi beschten Engine huet, also Zeenen. Kee Mënsch konzentréiert sech méi op eng richteg Story. Kuck déi vun DayZ un, net fäerdeg bruet. Déi hunn Millioune vu Spiller dozou bruet e Spill ze kafen, wat mol an net fäerdeg war, fir 23 Euro, einfach nëmme well dat Spillgefill eenzegaarteg ass. Dat huet ech nach kengem anere Spill, dat heiten. Da gesäich ech erëm esou eppes wéi Rust. Rust, déi probéieren da am Fong nozemaachen An déi sinn, ech géing mol soen, zimlech elle gescheitert, gell, well dat Spill huet mech och net laang an de Bann gezunn. Wéi eng Strooss ass dat do? Ah, do ass normal Strooss, nee? Dat ass déi Haaptstrooss fir eriwwer op de. Ah, fuck, dat ass da scheiss, da muss mer erëm hierop, he? Mir musse jo han uewen um Bierg iergendwou rauskommen. Nee, ganz éierlech, also, wann ech kucken, Spiller. Wéi zum Beispill elo de Wolfenstein. Wolfenstein, deen ass elo vu Bethesda gemaach ginn. Bethesda ass wierklech bekannt dofir, dass se richteg gäil Spiller maachen, wéi zum Beispill Fallout oder, oder, oder, oder Déngens, Skyrim a sou Zeen, wou ech wierklech Spaass drun hues a wou d'Story och zimmlech laang ass. Also ech krut gesot, dass déi Storyline vum Wolfenstein, déi ass anscheinend risegrouss. Ah, ech mengen dem Jeff seng Verbindung déi ass grad ewechgefuer. Jeff? Ja, ech meng mir héieren ons emol. Dat ass natierlech erëm super, matzen an der Woltsch. Jeff, ech mengen, Jeff, ech mengen du héiers mech net méi um Skype, oder?

Woohh wat leeft!
Wahrscheinlech wells du op den fir de Skype in fir Maus oh mei Gott gell! 20 Schëss an huet dech keen dovunner getraff Gott sei Dank gell! Dat wär jo lo mega mies gewierscht gell! Huet de ganze Berezino op eis opmierksam gemaach wahrscheinlech. Oh leck de Pater gell! Leck de Pater!
So, dat war dann emol eng Erklärung, dass mer elo hei sinn. Also, ech mengen, d'Leit, wou- also déi, wou an der Géigend waren, déi wëssen, dass mer elo definitiv do sinn. Jo.
So, an ech géing soen, mir maachen ons mol weider hei. Ech probéieren, dass de Jeff nix kann net ëmzebréngen.
Gell? Äh, Fréck. Nee, mee wéi gesot, also, du hues wierklech déi eng Spiller, déi si wierklech nëmmen op d'Grafik konzentréiert. Kuck, kuck der den. A fir dat wat am Moment alles leeft, se haen ee Spill no deem anere raus. Also ech soen der perséinlech, ech hätt léiwer se géinge 4 Joer waarde mat engem neie Battlefield an d'Saison zum Beispill richteg richteg gutt maache gell. Mee da bréngen se no zwee Joer bréngen se dann e Battlefield 4 raus wou ech dann denken, Flo wat war dat eng Frostbite 4 Engine? 3.
Eng Frostbite 3 Engine dran esou eng 4 ech wees net déi wou dann eng Zuel weider ass wéi déi aner a wou da villäicht keng Ahnung de Villche während dem Fléie schäisst wat jo wierklech kee Mënsch brauch ganz éierlech. Jo gell. Dann hunn ech léiwer dass se sech wierklech Zäit huelen wéi zum Beispill Wolfenstein. Wéini ass de leschte Wolfenstein erauskomm? Dat ass schon éiweg hier ne? Éiweg hier jo. Oder elo bréngen se zum Beispill en Doom eraus no esou vill Joer da sollen.
Ok, ech si grad an zréck gesat. Jo ech och gell, ech hat geduecht what the hell. Ech wëll einfach nëmmen dass de sech e bëssen Zäit huelen. Mee och dat heite ganz éierlech, déi si ass jo schéin a gutt, mee et nervt mech einfach dass de se wierklech, mierkt een einfach net dass eppes kënnt. Mierkt een einfach net dass eppes kënnt. Dat eenzegt wat se di ganze Zäit eran hae si nei Waffen, nei Gadgets, mee. Keng Ahnung, also wann esou weider geet dann soen ech ganz éierlech, och wann sech elo blöd unhéiert, maan ech wahrscheinlech eng Paus mam Daisy, dann kucken ech hiren eppes aneres niewebäi ze maachen gell, mee ah villäicht elo mol nach e puer Duels matspillen rem, daat fënnt een zwar nach emmer näischt bei den houeren Helikopteren, fannen ech e bëssen schued gell. Helikopter, esou, jo dann.

Wonnerschéin, wonderful, splendid. Sou, Chef, ech kommen. Wou bass de? Do. Komm, mer lafe mol weider hei. Muss erëm méi erop kommen. Mir si scho erëm erofgedrift, gell? Wéi gesot, also, ech kann hei net vill bewierken, hei mat deem hei, mee wann iergenden Entwéckler dat hei net sollt eemol a sengem Liewe kucken, Dann bieden ech dech, Pierre, huel der Zäit fir deng Spiller an hal op, all Joers Leit rauszehalen.
Ah, ech mengen, dat kuckt keen. Déi Warscheinlechkeet ass. Dat war e Witz, Jeff. Dat war einfach nëmme Sarkasmus.
Mee, mee awer, gell, keng Ahnung. Ech hu mech ëmmer fréier déck gefreet, Wow, neie Call of Duty, no dräi Joer ass endlech ee rauskomm erëm. An dee war nach richteg gäil. A lo mëttlerweil ass nëmme nach. Jo, esou wéi GTA dat mécht.
Nëmme nach, nëmme nach eng. Jo, nëmmen nach eng Konsumgesellschaft de Moment, wierklech, se wëll nëmme méi, méi, méi, méi, schäisegal ob dat besass ass oder net. Huel dat selwecht Spill, print dräi mol en aneren Numm drop an dann sinn d'Leit zefridde, gell? Fro mech net firwat.
Jo, definitiv.
An ech héieren, och wa Fallout, och wann de Wasteland, oh wat schwätzen ech? Putain. Och wann de Wolfenstein richteg gutt ass, ech hätt mech awer éischter op e Fallout gefreet vu Bethesda, mee bon, kann jo net alles sinn.
Jo, nächst Joer, ech gleewe kaum mer, also Fallout 4 gëtt, wann e rauskënnt, géing ech soen, richteg bombastesch, dee gëtt, ech hoffe mol, dass dee richteg gäil gëtt, dat wär cool. Oh putain, wéi wäit ass eppes op Berezil? Dat kann jo net sinn. Oh, ass awer kleng, klengt Stéckchen hei nach. Nee, hei hannert dem, do hannen ass mol, do gesinn ech mol d'Fabriken. Dat Fabriksgelänn. Gesi guer näischt.
Ja, riet, do hannert de Beem. Ja, lo hanne sinn och déi. Ka sinn, jo.
Muss e bësse méi héich an de Bësch erop. Aufnahme op der Schinner. Gëschter hat ech dann esou eng hänken, du huet dann du huet dann d'Kolleegen zu mir gesot, oh komm fänk u mat twerken ne. Du hunn ech dat mol gemaach gell, ech spiere meng Been haut nach ëmmer gell, dat ass guer net esou einfach wéi et ausgesäit, muss ech mol ganz éierlech soe se.

Ech nun.
Ey dat ass zwar cool gell, wann ech hei spillen da ginn déi Fënschteren ënnen déi wou opgi vum Steam déi gi guer net ugewisen. Fonnt ech zwar cool. Esou do misst war geschënn eng gutt Platz hei komm ginn nach e bësse rop. Sou wéivill warten ech hun normal was dat wéivill Munitioun du Ah nee, ech hat dir déi ginn, ne? Munition fir d'Mauser. Ech géing soen, du hues du hues jo d'Viséier op denger M4. Also entweder du gëss mer d'Viséier oder du gëss mer d'M Mousen, dann huelen ech déi an da kucken ech un der Distanz e bëssen drop. Dat ass egal, ech kann och d'Mousen ginn. Ma da schmeiss mer mol d'Mousen eriwwer. Sou, wat, se läit hei. Läit hei. Oh, dat do brauchs de da guer net fir dropper ze hunn, oder wat? Jo ech hun jo drop gemaat, dee war dee war een drop. Bajonett dat Bajonett kra huet dat erof dat dat dat fällt nëmme méi op. Waart ech puffen ass eppes. Kompensator wär net schlecht. Ass da gelueden oder? Äh kuck eng Kéier, ech mengen se ass gelueden.
Jo se ass ganz gelueden, ok.
Hues du nach Munitioun dobäi? Jo ech hun nach
ech hun nach eng 20 er Këscht. Falls mer enker getrennt oder sou giffe ginn. Jo, ech hunn eng zu onscher Këscht. Sou, komm emol mat. Wat mëss du? Ech?
Ah, komm.
Ma ech hunn nach séier eppes gebafft. Ech hat nach eppes. Komm, kënne ech mech fir e bësse rop an de Bësch ze klaken? Jo, du och. An da kucke mer mol ons déi Saach an d'Esch, well ech se. Ah jo, d'Info vun haus, wou s de relativ gutt drop gesäis. Mee natierlech sinn do och ëmmer Leit, also aner Leit dran.

Wär béisser wann wann der Uefen drop wier. Nee ech géing déi selwescht gewäschen natze gell.
Wat zou der och gesot se géingen iergendwann esou eng Physic Engine dra bauen dass kanns Saache ronderëm geheien. Wéini soll dat da kommen?
Hei ass dat Haus wou ech gesot hunn virun eis Hei direkt. ass dat Haus wou ech d'lescht Ke wechgelaf sinn wou ech d'Sau um um Daach gesackt hat e bëssen. Jo.
Okay, wat dech gezankt hues, sinn mer e sécheren Doud gelaf.
Maja, komm, komm hei hannendrun e bëssen. Falls een um Daach ass, gesäit en dech net direkt.
Hannert d'Haus, oder wéi? Ma, majo, also bei d'Haus do. Muss just ëmmer oppassen, net dass een dran ass. D'Maus, hei sëtzen der och gär dran.
Ech kucken dat mol un. Boah, Fernglas un, geruckelt si eng Sau hei. Gesäit net aus wéi wann een do ronner wier, do dropper wier. D'Haut ass och.
Boah wa ruckelt dat esou mat dem Fernglas?
Ech sinn am Haus he. Jo jo, ech komme mat eran. Ah du kënns och eran, ok gutt komm.
Da hu mer haut den Dag vun de gesonde Ruckler, oder wéi? Eng ganz schnell och schützen virun hinnen. Wow, hei sëtzt se mega gutt fir déi um Daach ewech ze notzen. Hat een op engem Video gesinn.
Wow, déi Plaz hei ass jo mega gäil. Also wann do een um Daach steet, dann ass deen awer zimmlech séier flöt. Problem ass just, du hues eng, du hues keng anstänneg Viséierung fir, du kanns entweder net alles, du muss zu zwee si fir ze decken, fir dech ze decken vun de Säiten.

Do ass een, en huet dono nach geschoss gehat. Mee wou en elo ass, keng Anung.
Ok, kucken eng Kéier eriwwer bei d'Policestatioun.
Net dass Leit ech chasséieren, dat an een vun op a geballert huet.
Jo. Oder säi Skype huet gehaangen an ass erausgaangen. Wéi en erakomm hues en och geschoss wéi s du. Ah ech weess net. Dat do huet schon ee wanns dat puer mol hanernee geschoss huet, Eenzelschëss.
Eenzelschëss, dat kann nëmmen eng SKS sinn. Nee nee M 4 Eenzelschëss so tuk tuk tuk tuk. Esou jo dann. Ausser mäin mäin huet gehaangen, dass mäin mäi Schoss gehaangen huet einfach.
Ëmmer léiwer op d'Nummer sécher goen. Mee dofir war, ja, dofir war et awer ze dumpf. Dat war, dat hätt Dir nach misse vill méi haart sinn. Du bass direkt nieft mer. Also dann nach déi kack Drénkgeräischer am Hannergrond. Peter, heich ass eng richteg gäil Plaz gell fir ze campen. Muss ech ganz éierlech soen. Äh, wou bass du? Ech sinn hannen am, Ah, okay. am Kichen.
Ech kucken hanne raus.
Wann een um Daach wärt wier et natierlech besser mee naja. Ech wees guer kann een bei dem Spill eigentlech Glasscherbe schéissen? Klappt dat oder? Dat ass meng gutt Fro. Do Maus geet et mengen ech. Also virdrun bei de Video wou ech gekuckt hun mengen ech hun et och raus geschoss an dat ass gaangen.
Ech gesinn awer och lo net op d'Dieren op se lang duerf.
Gesäis du uewen op den Daach och wann si leien? Äh nee dat net, ech gesi just wann si do stinn. Gëtt nämlech och nach mengen ech eng aner Plaz wou s de direkt op den wou s de op den Daach gela gesäis obwuel se leien. Och an engem Haus oder wéi? Jo jo, ech mengen dat ass hei uewen driwwer, ech si mer awer net sécher. Problem ass ob s de souwäit gesäis ass déi aner Saach. Jo.
Also d'Paarte vun der Halene sinn op, dat heescht entweder ass een am Duerf oder et war een am Duerf. Vun hei kéint mer am Fong d'Tankstell explodéiere loossen.
Mee ech weess awer net wéi laang dat mat der Mouse en dauert, wéi vill Schëss de dofir brauchs. Bon, gëtt d'Plaz emol iwwerpréifen hei. De Balcon sëtzt awer och keen. Also ech géing soen, wann déi heite Folg elo fäerdeg ass, dann an der nächster Folg, da waarde mer e bëssen. Also ech huele réischt dann op, wa Leit komme géing ech soen.
Jo, géif ech och mengen.

Kommen ech mol op eng aner Positioun. Dann behalen ech ech nach hei bis dass mir eng rich gutt Positioun fonnt hunn. An dann zéien ech den Housecker bis erop, wat de Klecker sécher kléngt um Mikro. Oh jo, immens. Jo, duerwe sinn nach Haiser, mee ob ech do. Vill gesäis, weess ech net, jo. Vun där Distanz, ech. Elo riskant fir erop ze lafen, mir mussen hei riets nach eroplafen. Da komm mer lafen eréischt mol duerch de Bësch hei. Dat war lo e pristine Snap, e pristine Viséier, hat net fir richteg gutt ginn. Jo.
Oh, ech hat virdu nach een fonnt, mee dat war och nëmmen. E Fernglas?
Jo, jo.
Hat ech och een fonnt, dat war nëmmen Damage. War also d'selwecht wéi dat do. Wou hues de dra fonnt? Also net virdrun, mee virun, keng Ahnung, fir eng, fir en, déi lescht Kéier wou mer gespillt hunn. Oh freck.
Hat ech een nach fonnt. Ma wéi s du mer se ginn hues, wéi s du mat Mousin. Boah, ech weess selwer scho net méi wat. Ah dach, vun hei gesäit ech op den Daach awer drop. Da kanns du dech hei ënnert den Drot klaken.
Oder an d'Haus.

Ech finnen en zwar net. Mee da kuck mol wou. Ech weess net wou ech dee soll gesi gell. Boah, an ob do een ass oder net géing ech soen dat gesi mer an der nächster Folg a bei Let's Play DayZ. Bleift schéi mat dobäi a feiwert mat ons mat. Ech soen iech Merci fir d'Nokucke bis déi nächst Kéier. Ciao.